yes kwakanaka ukagowetsa maziso kudaro kunge mbudzi yabikwa isina kubvurwa uri kunyamhanyei ukadaro

Ko nguri ndabvira kukubvunza asi pfungwa dzako dzatomonana sezvakaita bvudzi rako mumusoro. Ndiri kukubvunza kuti waoneiko chawauya wakawetsa maziso hausi kunditaurira. Uri kuda kuti ndiita sei? Hanziwo.
Uri kuda chikomichi chemvura kuti udzikame kuti ugonditaurira? Ndati chiko ndibude panze mufungidzira ndingangoya ndichingomhanya mahara. Ndibude kunoitei?
Iwe unditaurire ukuda hana yangu irambe yakamira chete yako yakagara pasi. Dzikamai muri muforena mhani chimirirei ka ndikutaurire kuti chiite ngachiitike. Taura. Hezvo ko nhai Jamani kwakanaka here uri kungobvunzwa asi hausi kupindura ndiyo here bhurungo hezvo ayo zvakaoma chigona ichi zvari mashura makarohwa nengoma zvatisati ndamboona ngoma dzapenga wena
saka kublazi jamana Ayo mazimbanje anga akadzura cause mabudiro avaita vachimhanya apa handina kuvanzwisisawo neni. Problem yenyu yongomhanya musina nyatso kunzwisa zvaita sei nhai. Ndiri kukuudzai ka kuti pane zviri kuitika panze operation iripo apa nhai. Ndanga nchi ndimi vamwe futi nhai. Kudi kubvunza chitema. Aiwa ka but.
Wakamboona munhu anotongerwa mhosva yekunzi hanzi zvanzi abvunza. Kubvunza kuda kuziva. Eka ndosangana nada chimbomirai ka ndikuudzei. Taura ka.
Eka ka zvisise kumhanya imi panze apa panhu vari kubatwa vasingatomboita vari kubatwa kungari munezerera mune ndebvu idzi dzingava ndichimhanya ndichitiza ko ndakadonha masteps umu vanhu vari kudhipotwa. Haa yenyu yana German inini yandipedza simba handidi unyepo. Munobvunzwa the whole day. Ko nhaiwe Chaman, nyaya yako yesvombonya-tsonzwisisika iyi. Uri kuti vanhu vari kudhipota vachimboendiswa kupi? Zviri kumbofamba sei? Taura zvinonzwikwa mhani iwe. Ah. Iwe unongobvunzi so usina basa mhani iwe. Nhai iwe, tichatokara nenzara panapa nhai nenyaya yemanigerians. Hausi kuziva uchinzwawo nyuzi mhani iwe. Nhai izvozvi tichapedza wiki rese takatyora panapa. Unodyei? Kana ndimiwo makadziona news dzenezuro hanzi vanhu vachabatwa nenye managees managerians yavo yavari kuita nema drugs kuita nenge pasina chamunoziva. Jehovha.
Ko vana vari kumusha vanodyei kana tichinge tamira basa? Tinenge tichiti tauya kuzoshandira mhuri dzedu vaakutisikira moto muziso manageria enyu muri kuaona? Ndaimbo. Ndidzodzi shamwari dzenyu ndinogara ndichikuudzai. Amuchapanodya.
Amenoka tamara njani amenoka.
Ah iwe taura zvaunoziva iwe. Ma Nigerians akaipa pakudiwa. I'm like this just because of Nigerians was what ma Nigerians akaipa. Uite uchitaura zvaunoziva mani. That's why ma Nigerians then ndisingaoneke here zvandiri izvo. Ah. Chikutaurira ipai pai muchitoona sevanhu vasingaone. Pumpkin wenyu uyo. Anoparara akakatarisa. Ah iwe taura zvaunoziva rega ndifare ini. Eh chiudzwa na mama vako ndaneta ini. Ndinoudza munhu andiudze moyo. Ndakabvira ndichitaura nekutaura mwana haanzwisise uyu. Ndinonamata nekunamata miteuro nemiteuro kutsanya nekutsanya Chandinonzwira nenzara ndachishaya. Pumpkin haateerere. Chokwadi dai Mwari mandibetsera kuti mwana uyu anzwisise zvandinenge ndichitaura. Unoda kuti nditaure neipi ndimi? Ndinomutsiura ndamutsiurazve mwana uyu asi haadi kunzwa pfungwa dzake. Musha. Wareva. Wataura. Aah pumpkins. Inzwawo uyu Pumpkins Pumpkins kuita seiko? Nemiwo mama muri kuti munoswera muchindinamatira ndakakukumbira kuti mundinamatirei? Problem yangu ndeyei? Pandiri kutadza ndepapi handisi kutombopaona ini. Problem yangu inombori yei? Ah muchitadza kunamatira nhamo dzenyu muchinamatira ini. Ini ndiri right pandiri ini. Newewe German uri uri kubva panze uko uchitiza chauri kumbotiza chii? Handisi kutombochiona nezvauri kutiza iyo. Kutadza kugadzirisa mapepa ako chete. Ndosenge ndikatoshkora nema Nigerians angu. Nditori nemapepa angu zvangu chero ari fake. Hone kuita basa rekuswera uchimhanya. Ehe ana pumpkin muchaonda imi takakutarisai. Maramba kakubuda panze muri kukwatei. Izvozvi mapakistani avhara apa. Hapana kana munhu akavhura izvozvi buda ka panze uone.
Wareva German. Asi vana vemazuvano avanzwisise avanzwisise andizivi kuti vanenge vachidei chokwadi achayauka achazoyeuka bako anaiwa nemvura ku nhasi zviri kwaashuga mangwana zvinenge zviri kwaasaudi zvichamuvavira rega zvako akadaro Chakwara tokutaurira everyday ka. Muudze.
Eh, vana pumpkin ava. Siyanai neni.
Era pumpkin wamboona munhu achibvira nedhai here iwe kubvira nedhai ari mukati medhai wamboona zinofobi here iwe ye usataura zvinochemedza kana mama vako mhani iwe nhai dzikama unyatsotsurwa namhama wakaterera kweda kuda kuti akubarira mhanya munozoyeuka matotesa mabrugwa mberi mberi nemanigerians iwo nokuti ndo anotidhakisa nebonza ratoshaya haa iwe german taura zvaunoziva mani iwe money talks bullshit works unongoswera uchida kuzviita munhu wechechi pana paona kana mari inini wacho wauri kunditi ndiri prostitute wakambonidza ndichikumbira mari kwaurini aiki ndikati manigerian zvinoenda kureva ese aiki Zvandiri zvese izvi ndi Ike. Iwe usoro chiti ma Nigerians, ma Nigerians. Ma Nigerians akaipa paka Iko iyi. Yeah, mara mama pumpkin mbona lo pumpkin u right. Ngoba hey, lamalanga ukuthi uyifune ngayiphi indlela imali uyitholephi uyithatha emnigerieni

Eh, pumpkin
ah, kutozobuda kana uchitofamba ukana kamwe kastepi kunge hamheno kwauri kutoenda kunge washedzwa wakatariswa namai vako apa vamwe vacho vauri kunoona panze apa vakaita semaforena vanhu vekumalawi makongo nezvimastepi zvavanofamba zvauda kutraya kakulengesa kaizvo avapo panze apa vaenda vabaya vapo Hamheno uri kunoona ani ipapo apa? Iiiiiii Pumpkin mwanangu Pumpkin mira ipapo ndibva ndangokuudza uri mwana wangu wekubereka iwe zvawatanga izvii nema Nigeria uchandiyeuka nerimwe gore kunyangwe ndavarinda asi uchandiyeuka hazviperere pachipfambi chenyu chamuri kuita nema Nigeria mwanangu Pumpkin. Tarisa ikozvino zviri kuitika mumastreet. Vana vari kumberereka vachimberereka kuita kunge vasina vabereki mudzimba, kutiza nekuda kwekunoputa. Vanasikana vakasvika sewe vari kushandiswa vachinochekwa chekwa chekwa chekwa chekwa chekwa vopera vadedwa dedwa vachinoiswa madrugs mukati, kukwidzwa ndege ungati rudo. Hapana rudo rwakadaro mwanangu nditeererei ini mai vako. Ndine hurombo newe chigundurupi chokwadi ukasadzoka to your senses. Uchadhonza chingoro che recycling vanhu vagofunga kuti unopenga apo dzinenge dzirimo dzakakwana nekuda kwengoma? Nekuda kwekudhakwa? Shame! Binoni next to Boksburg. Ndine hurombo newe. Sorry zvenyu momsa, hamtomborina kana nyaya, regai ndiende zvangu.

Eh, ndasvika ndasvika nditi manga makamira ndisvike ndasvika but mangontarisa ka mangontarisa uda kuti titange kukumhoresa ka eh, titange kukumhoresa ka yo nyaya wakantarisa uda kuti ndikumhorese ka But chimbondiudzawo ka ma origins ekumhoreswa. Chimbondiudza ka ndapana apa ndiudze kuti ma origins ekumhoreswa because ini hatombo maketa ka ini. Saka kumhoreswa ka iyo yekumhoreswa isusu ka veganda dema iri or

Nice. Aiwa, asi tombotaura boys chete ndikutotaurawo nemese nevese ana mhama ona kuruseva ukona munhu kana akumhoresa ka unomuona anotanga kuombera ona obva adzika pasi ona obva tanga kumhoresa generation yese inomhoreswa inomhoreswa inomhoreswa unonzwa manje vamukadzi vakumhoresa ka unzwa makadini vakadini vamwe vari sei vamwe vavari sekwamabva uku apo ari kunyatsoziva kuti dhoko abva unonzwa bva tenga kumhoresa ona vari sei vana iri sei mombe inonetse dziri sei dziri sei kiti irisai ah, irisai unotozoona kuti ah, vanozonotsamara kutongozvikopa kuti sai sai manje wamwe wenyu nditoona kutogaira kuti yekumhoresa iyo nto yandiri kutoitaka manje yekumhoresa enda tosiyana nayo ee pana ari smart uri pakati penya pana ari smart pana ari kunhuwirira pana ari kunhuwirira pana ari kaisentera tobotsaura vanezvesibatsa Tapotsa kuverenga nezvekuchereka micheka. Ego kenga retotona. Unodona kenga ringe rarowa smart ona. Rarowa tumasuit ona. Rega rese rakaporisha boots ona. Ona. Rine chiturati muhomwe. Apo ringe chitose richitofamba tinoti mari mastep ona. Richitonotaimira unotorera mamoms matura antona. Wakaona here muPakistan uyo akakwinya gumbo rake ona rejumba akarova mapatapata ake achidhonza mapatapata achienda anekachitokoedora achida sekebuda asina marona patitogati mfeso atori murungu ona omo mfeso ona ona saka manje yodzikama ona yenyu manje yamunoda kuzoita ka yekuti unosvika uchindigrita ona chirungu onyatsozoti ndiri munhu ona

Nyaya advert wa. Eh, unototiza shoprite wa. Wakananga kumpakistan pose unenge uchitya masherufu unenge uchitya kuneta uchitsvaga product waunenge uchida unobva wangonanga kumpakistan but pane pawakambosangana here ndiani akambosangana neadvert yemupakistan patv kana paredhiyo vakazovazone vangogara mudhen ona zvichitoona news ona ndobva totoona ah, mwaminti ona ari kupa report ona achitotaura nezveshopepa next park yange yatobvira inga ichitotsva ndikabva ndazodzoka munews meme yaona kunzi captain tokyo america has more kaminti yake inga bvakatotanga kutotaura shamwari They came and they took the bucket to fetch water and that bucket is 35 rand. Kamuichekeka patanga kuti kutoenderera mberi ona. They came and they took the blanket. That blanket they used to extinguish the fire and that blanket is also 150 rand. Ndikatozoona manje kuti kamuiti yake kakangwara ona. Boss ndakatozoona kuti kari kutorwa advert panews. Unoziva manje team rimwe rinogara richingoti bvunza bvunza ona. Kuti kose kurase mimi ona musina ona baby. Ewa, haa ini ndinotoda kuti otowo bhebhi ona. Pana chinoitoitika ona ndechokuti ona. Ndinokoda mabhebhi mwamoyo hangu oro simple as ona. Kuti mwamoyo anoruka artificial munatural world. Hazvire kuti ndiri stingy. Ona. Ko ndakarambidzwa ona majokes echurch hanzi hanzi blasphemy. Haa mimi netai mhani haane nyaya dzenyu idzi bhozi inoizi but haa noizi yenyu haibhohwe manje obopinda murestorenti here wabora munhu atenga chikafu murestorenti akagarira pasi unonyatsokuona kuti munhu ari kunyatsoromenza chikafu chake ari kunyatsokupa rudo chikafu chake anyatsokupinda deep mufood ah, that's funny Tuboro chikafu ichocho manje ichocho chinenge chakabekwa nerimwe zisistireti rezidhafudhafu repadheni apo rinenge richibuda madziwa maybe sometimes rinenge rabvaka kutoileti maybe harina kumbonyatso kupukuta iti vaoneva vagaranga kurestaurant wana apo chikafu chimwe chechiya chiya changa chabikwa nezisista reriya zidhofudhofu reriya apo zisista ratamboti reriya haripukute ipapo musi wacho ranga risina kumbopukuta ndinotozviziva kuti ranga risina kupukuta chimira ndichinyatsotaura iwe mhani unza jiro rangu mhani ndinyatsokupukuta ndichinyatsokuta kutaura nezvezisista rerya risingapukute Ndiri kuzoona kuti muri kunzwa kuda kunyaya yasister patika kuti ndinyatsotaura nyaya yasister iyi maaredi here maaredi here ndichinyatsotaura nyaya yasister pati kana muchida kuti nditaure nyaya yasister katai mari katai mari
zvacho zvo ndotozvidawo ee eh, ndozvidawo ai nina ndikuona kutaura ndega zita rangu ini o oh, but ndinonzi pumpkin ko mafesi anenge achimbodirei mapepi kana vachiri kukwanwa kuvapa zvinhu zvavanoda kaboyfriend kangu kaya kaita kazorambana ndakakakumbira decoration fee chete decoration fee chete kana ndichiti decoration fee ndikureva kuti angonditengera brazilian weave chete one zvinhu ndakaruka mabhanzi mabhanzi chaiwo ona shinda dzakatomira musoro mangu akandiudza kuti ini ndinoda zvinhu but ndakatryawo kumuudza kuti its good to conform nokuti ndinodawo support kubva kune vamwe vanhu but iyewo ndakamutarisa itype yemafesa aya anoda mabhebhi akanaka anonhuvirira pakazopfuura rimwe bhebhi rimwe day bhebhi rakamira iroro bhebhi riri hot Shiti iroro rine big twa rikati perfume yacho hameno ti iperfume rudzi ndikati ndizvitarise ini namai vangu ndakaainiwa kunobva pana chandiinacho haa ndakarwadziwa bhebhi ra bhebhi ah ndashaiwa ndotsanangura ndichiti chi bhebhi rakaita kupaka kumashure ukuku but mwana iye pafeya ndandakutomudawo andakatomuchivawo ye mwana mwana ye akanaka ye anyway zvingatisiyane nezvoka boyfriend kangu aka vataure zvimwe zvine musoro because zvakatopfuura kare izvi ngati zvinyarare izvo nekuti rii ndikazvipfuina moyo wangu rose but ndinekatsvumo kangu kaka kekuti unyange usingazvikete zvinhu zviri kuda orit Alright. Chimonyararai kana ndikuudzai. These days ndakachinja. Hapana chimwe chinhu chandiri kumboda kunze kwekuverenga. But haa Maya, ichokwadi here chandiri kutaura ichi? Ganda reblack nekuverenga zvakazombofambidzana papi? Ndiri pakati pekutaura sezvandiri kungoita izvo. Mfesi wangu uya uya Simba akabva apinda. Wani ndiri kutaura ndega sezvandiri kungoita izvo. ndipo paari kutonditi kwe wakapedzisira rini kunoona mbuya vako mwana wachete muchaneta atofa izvo zvekutori nepati yenyama kumusha uku abva atowedzera kundiudza ipapo hanzi inini ndiri kuchadza kuziva zviri kuitika kumusha zvouroyi hwedu chaizvo chaizvo apa ndopaari kutonditi every day ndiri kurara na 4 am ndiri busy kuverenga pawhatsapp o oh, ndosaka paendeti ndiri kufarira kuverenga kukuverenga kwacho iwhatsapp haa ah, but maya saka uyu akasara uyu whatsapp kumberi kunyange kuri kuti kuda zvinhu whatsapp zve zvinodikwa mhani chimirai manje ndichikuudzai kuti vanhu vanoda zvinhu vanowanikwa vachiitei pawhatsapp vanenge vachijoina joina zvimagroup watarisa zvimastatus zvacho zvavanonyora ipapo kumberi mhani saka kunganzi hakusi kuda zvinhu here kuti unorisiva meseji yakanzi forward to 10 people and you be wedzerad blessings orit saka ikoko konzi hakusi kuda zvinhu wajoina zvimagurupu zvako izvo zvauri pepi obva watevera nemafesi 15 at the same time kuinbox hakusi kuda zvinhu kwacho here ikoko haa iwe tomboti tasiyana nezvewhatsapp izvo vachiongorora zvinhu zvinodika nezvisingadika because inini as long zvinhu izvozvo zvichingodika neno ndinozvidawo nekuti inini ndicharegera kuda zvinhu kana pape kuti ukadya nhasi mangwana umuke une nzara plus futi mukoma ungiti vakataura kuti haikona kusara hanzi ye vakadzi vanoda zvinhu ye vakadzi vanoda zvinhu wakamboona here zvinoita tsano kana vaenda kwamukwasha pamudyiro kubva nhasi handichatoda kunzwa munhu anoti ye pamukini anoda zvinhu ye pamukini anoda zvinhu nokuti zvinhu zvacho izvozvo ndo zvinoita kuti ndimuke makuseni ande zvinhu zvacho ndotozvida orit orit chimomira ndichimbokuroverai pachisisi ladies kwanda manje kuda zvinhu ndokunoita kuti mai nababa vave pamwe chete kuda zvinhu ndokunoita kuti mukomana mhangire kunoona fight panze kuda zvinhu ndokwatichengesa mabrazilian wivi kuda zvinhu ndokwatizoresa zvinhu zvakasiyana ya dzakanga dziri nhema kumadhokotera veutano nesu vechidiki kuti iro ibrongo rangu zita ndichigundurupi muchidimbu rakaperera ndichigundurupi munhu asina hama Kuimbwa kare kare kose ndovana mapfume vava maamusati mandoona zvakanyatsonaka chakugwabvurai kukugwadzisai mbabvu nokuseka nai komedhi yangu iyo chienderera mberi nichikutsemurirai mafidhlongo ya namafidhlongo angu wawa sapresident wecomedi ndiri kutarisira mavhotsi maninzi maningi kwandiri nokudaro muchadzatuka muchabvaruka nokuseka Pamusoro pekomedhi yangu chakutsemurirai muchainzwa ndiri kuindirira mbiri handisi kuzomira ini sapurezidendi wekomedhi ndiri kutarisira kuti muchandivhotera zvakanyanyisa nokuti iwo mwaka watakatarisira uno ndikutarisira kukudzaturaya nokubvarurai mbabvu nokuseka aiwa saizvezvi hakuna imwe stress yamuchawana nekudaro nokumbirisa nokukumikidza kuti mundivhotereni Nokuti ndichakufadzai, uye ndichakusipagai kwose kwose nomumadzimba kungaa kupi. Pane kudaro ndichakupaiwo brongo, mamwiro emunoririita nokukumikidzai kuti ndinokukurudziraiwo imi maghetto youths, musanwe sedoro kana kunwa sedrug. Aiwa, uyu mushonga wechikosoro.

kuwedzeredza chimurova mwechoaro kuti kuwedzeredza kuwedzeredzeiko mucheni smart

Koma wiki ayo mukuvasebenzi mwashandise chinyaya

vanhu ava vanoti kunge mazimba tinodzokerwa panapa tikarohwa muzimba ndaona kuti

nechigundurupi mombondiona seko ini muri kundiona hamusi kundiona mangwana pamberi kusvikira muchitapirigwa muchibvatuka chikudzai zvamunodami muchitandara chasara kusungwa kuda wakadai

ndatora one ehe mchinda ndicho watora one mchinda wewe tomisa pa wheelchair tombeke pa wheelchair tomisepo sakaitwa soja love eh homos
but isu wedu anenge akazvimba makumbo ese
isu wedu neakata kutoti makumbo eshe akazvimba akati matanda akati matanda kudai homos but anenge ari matanda ari mutrouse manje
unobhuya kuti chishoti chiya watosiya toita kuti trouse pote unoiona yakadi ndoinonzi nyimo kahwani zvi hapana nyimo yaumbotaura apa nyimo inokangwa kufa
Eh? Wati tomuige makumbo. Chibage ndiani?
Ko ndiwe?
Ndati ndiani ko? Ndapedza kukwira ndege rini. Andikuzivi meno kwaakakwira ndege ikoko. Ndiani wako paakwira ndege?
Ndege ine mavhiri mangani?